Nyadi aku deka nampung cerita Kayu Ditebang Nabanka Nyawa part dua. Nyadi empai lama ke udah, Petunggal aku ke nganjung chereta kayu ditebang nabanka nyawa keterubah suba iya bisi nganjung ke aku baru, part dua. Nyadi kenu ku iya, sepengudah sida serumah ngintu rumah panjai sida, rumah panjai sida enda nadai ngawa agi uhh tang laban sida nyau mayuh megai pengarap baru nyadi sida pun enda ingat ke pantang larang agi laban nyau. Pegai ba adat baru. Nyadi ambi ke chunto, pantang larang ke dilanggar sida iya nya baka betarit ke utai, nikau ke utai atas atap tauka mayuh agi ngujung ke pelepa terumpang. Nyadi kitai neruska isi cherita. Bisi siku apai tuai ke benama Buan nurun bejalai nginti engka bai Iya jai mimpi tauka bekeni iya enda sengaja tepantap ke kai ke telesak kayu ba tebing ai nya suba. Tang iya enda madah ke sida serumah agi pen munyi ko aku tadi tambah mega sida serumah udah megai adat baru. Kitai bekenang mimit latar belakang aya buan. Nyadi ayak buan tu diau kediri. Nyadi ayak tu nadai anek bini. Nyadi bini iya udah lama nadai seduai iya kenu ko cherita nadai anek. Sepengudah bini ayak buan tu udah nadai, ayak buan diau kediri diri. Nyadi baka nya meh cherita ayak buan tu au. Bisi tiga hari udah nya ayak buan ngintu ayak buan ngintu. Uh aya buan tu tadi. Bisi deh hari siti, sida serumah meda aya buan nadai pansut. Dia sida serumah alu nguji ngangauka aya buan tang aya buan enda ga nyaut. Enti ngelama tu aya buan sigi udah dani meda aya buan enda pansut dia sida serumah alu nguji ngetuk pintu tang aya buan nadai nyaut mega. Nyau kepuah-kepuah sida serumah. ngangau kayak buan dia sida serumah pen alu guji ngerumpang pintu bilik uhh bilik ayak buan. Dia sida serumah meda ayak buan sigi udah nadai. Nyadi sehari sebedau ayak buan nadai, bisi siku uchu anak menyadi ayak buan di asuh ayak buan ngambi telipun iya laban iya enda ingat ngemai uhh ngemai telipun iya. Udah uchu menyadi ayak buan ke ngambi telipun ayak buan, dia deh uchu. Menyadi iya madah ngagai ini iya, bilik ayo buan ta petang sereta seram. Sepengudah niang ayo buan nadai, bisi sebulan udah nya, nadai baru ga petunggal niang ayo buan ke benama Ibu Ingan. Udah dua bulan udah nya, nadai baru ga anak menyadi niang Ibu Ingan ke benama Bujang. Bujang diau enggau apai indai iya. Maya nya, apai enggau indai Bujang tu bisi pengawa ba sekula laban menyadi Bujang ke biak nerima sijil sekula. Nyadi, Bujang tu tinggal kediri maya nya. Nyadi, pemati niang Bujang sebaka enggau pemati niang Ayak Buan au. Udah nya, nadai baru ga ibu Bujang sepiak bilik sepiak. Maya orang Nyengai nyengai ibu niang bujang ke benama Lani, bisi siku menantu ibu Lani tu pansut ke tanyu laban ke nginsap nyadi ba tanyu dia ukai menantu niang ibu Lani aja uhh bisi mayuh agi sida ke lelaki nginsap tauka duduk ba tanyu bemain bemain judi laban ke ngapus ke malam. Enda mukai mukai dia deh menantu niang ibu Lani bisi meda siku lelaki ke. Enda bebaju semina bekenaka tanjut pandak bewarna kelabu. Duduk nginsap. Dia menantu niang niang tu tadi deka nyapa. Bedau sempat iya nyapa, dia lelaki nya dipeda iya bediri lalu tama ke bilik sepiak sida iya. Dia iya pun alu tama ke bilik ga. Nyadi, menantu niang ibu Jelani tu tadi diberi kitai nama Ranggau. Sengudah Ranggau tama ke bilik dia iya alu nanya bini iya, Nama iya ke bilik sepiak enda kangau ke kitai ngulu pengawa kitai? Pia ko iya nanya bini iya wai. Ninga Ranggau nanya munyi nya dia bini iya pen alu ngenung wai. Nyadi Ranggau enggau bini iya tu baru jadi. Alu maya entua iya nadai, nya meh keterubah Ranggau pulai ke menua bini iya. Tambah mega, Ranggau gawa jauh. Nyadi kitai engkecit pulai ngagai bujang. Sepengudah bujang ke nadai, dia apai enggau indai niang bujang diambi anak iya siku da diau ba bandar. Sepengudah niang bujang ke nadai, bilik sida nadai orang. Baka nya meh cherita iya. Nadai orang bilik sida nadai orang ibun. Au. Kitai pulai baru ngagai Rangau enggau bini iya. Sepengudah Rangau ke nanya, Enda enda enggau enda ngangau ke orang bilik sepiak, Dia bini Ranggau pen nanya, Bekeni urang nya dipeda dei? Ranggau pen nyaut, Urang nya dipeda iya geduk-geduk jelan iya peninggi, enda bebaju semina betanjut pandak warna kelabu pia, ku Ranggau madah ngagai bini iya. Dia mua bini Ranggau dipeda, Ranggau berubah. Bini iya pen lalu bejaku, Urang ke dipeda nuan nya bujang wai. Iya nya ke nadai empai lama semudah iya ke nadai Nyadi bilik sepiak nya alu nadai urang diau, pia ku bini nya. Iya pen alu badu munyi dipandak kitai cherita udah pengawa ngintu niang ibu Jelani. Tembu, dia sida serumah sama bela ngintu ruang bilik kediri laban sida serumah mayuh udah meleka ari adat lama nyadi bisi sebulan sida serumah Udah bisi sebulan udah nya, sida serumah bisi ga nadai baru. Pia ko Petunggal aku nusi nyadi pia ko Petunggal aku nusi nyadi pengudah tembu pengawa ngintu pengudah tembu ngintu pengawa ibu Jelani ke nadai. Dia sida serumah pun bisi nadai baru ga. Tapi iya enda ga nyerita ka aku ba ditu. Nyadi naka tu aja cerita kitai au, cerita pandak kitai. Terima kasih ngagai kita ke udah ninga lalu pia mega enda tinggal. Aku meri selamat hari gawai berapa berapa minggu da ka datai. Nyadi ngarap ka kita gayu guru gerai nyamai au sama nyaga pengerai diri. Amin. Aaa naka tu aja meh cerita kitai. Bye bye.